अच्छा हम पटा देलहुँ अहाँके आइए आ चारि दिनसँ कहै छी कि हमरा नहिरा जाइके छी आठ महीना भऽ गेलै आँय पूरे बाप हिजके जखन घरमे आब एकैटा बात नहिरा जयबाक छै नहिरा जयबाक छै है बाप बड़ा हुंडी अब गाड़ल बियाह भेलै तऽ माल मे सेनुर पड़ि गेला हाँ तऽ सब चीज अब एहिठाम के हमर भऽ बहिन कहलकै जे बूढ़ घरवाला छौ जे जे कहबै से से करतौ जे जे कहबै से आनि के देतौ जेना जेना कहबै तेना तेना बहिन करतौ। तोरा कहलका जहक देबही आ खा- कहबी ने खाइ लए तऽ बूढ़ छा खा लेतै ओनो मर्दबा होइ छै ओनो मर्दबा होइ छै जे मौगी के पात ओहन- सुनने घूमे छी हाँ तऽ ओहन मर्दबा हम नहि छी तोहर पाद सूंघऽ वाला गुँ खाय वाला तोरा कहै छी गुखा ला रे कोर फुट्टा हाँ पात सुंगे ला कहै छियो हमरा लऽ के चल हमरा लऽ के चल ना मरि गेलौ की कि आ आ हमर अब अहाँके सात पुरखा मरत हम मैं जिंदा छी तैं हमरा पूछल हँ? रहिए आ कहलकै आबऽ ला हँ जाइ छियै कर्जा लाबे तखन नहि सोचै छियै दे अपन आँय? घर दुआर देख ना हैं गाँव में गाँव में गाँव की- में दू सौ रुपया कोनो अहाँके दैया हमरा मन मोनी पड़ैया चलि जाइ छी चुपे चुपे हाँ हमरा बड़की बहिन से लेके चार हजार रुपया मांगे लो आयल छी इतना अहाँके कोई नहीं चीज है अपना गाँव घर में जे ई जब लुटाबा चलि जाइ छी ओतऽ हाँ चार हजार रुपया हमरा बड़की बहिन से लो आयल छी दस हजार रुपया हमरा माँ से लो आयल छी की की बुझै छी अहाँ? बुझै छै जे हमरा हाँ? छोटकी बहिन के घर वाला छै हाँ। हाँ ताहि लऽ कऽ चलि जाइ छी चलि लऽ कऽ चलि जाइ छी हमरा मालूम नहि रहैए चलि जाइए एखन हमरा भेट कर लेबो जब ये नहि जाए दैए हमरा हम जाए पाइ नहि लै छियै तऽ पाइ देबै हाँ, बुझली ना तू तो ब्याज चाय- जोड़ के दे। हाँ, चाय तऽ नहि तू तऽ लेबै ब्याज जोड़ के देबी लऽ लेलही तोहर इज्जत उतरि गेलो नहि लेले रहते ना तो सीना तान के चलते ए। अब ओकर कर्जा खौके चाहिए तो

नहि कहै छै नहिरा नहि जतै एगो नहिरा औरत जाइ सासुर छै, नहि रहतै तऽ नहिरा। कतऽ दून रहतै हमरा लऽ कऽ चलू हमरा मन नहि लगैया हमरा होइया दू तीन हमरा दिन यदि घुमि कऽ चलि बुझल अयतै ने हँ। जे एहन भिखमंगा हमर जे है सासुर छै हँ, भिखमंगा। हँ, तऽ हम तोरा से ओकरा बियाह जे होबे बुझल करितियौ। रहितियै कि एहन कम कोरिया कर्जा खौका छै जे एना कऽ के चलि एतै चारि हजार दिहे ने चार हजार दिए ने दस हजार दिए ने तऽ ओ तऽ लाजे दऽ देलकौ तोरा ने तऽ तो- तोरा जगह ओ सब रहती तऽ जहर माउर खा लेती लेकिन तोरा अलग हाथ नहीं हाँ, हाँ, पकड़ती हाँ। रे भीख मंगा तो क्यों हाँ तैं बाप जे छै भीख भीख लेली ओकरा से ने तो बारह। तोरा ए सुन ना। तोरा उतल हुआ कहियो तोरा उतल हुआ उ जानै छै कि तोरा उतऽ खारा टुक रोटी नहीं ओकरा भेटऽ वाला छै तै तू जाइ छै ना तऽ तोरा हाथ में पाई धरा दे बड़का

छुछुनरा कह जाय जाय कहल कहल कहिए। पोता टाटी वाला छुछुनरा फौकी वाला वाला, हैजा वाला सब मोरकी इहे वाला छै। महारानी जी गई। वाला टुनकी वाला रे कर्जा लेबे ला पहुंच जाइ छै यो त अखनी हम माय बाप के टांग करै छौ तोरा तो लऽ के चल हमरा आ नहि त टेम्पू मंगा हम जब कहना की भेलो हो माय के हाँ। की भेलो माय के झाड़ा लागल छै, झाड़ा लागल छै कहलकै निमान के ले आ मुँह चियार के हाँ। मोटका ने रहै

दोसर बात ई चोरा के चलि जाइए हमरा बहिन ओतऽ जेठकी बहिन ओतऽ पाँच हजार चारि हजार उठा के लऽ अबैए हमरा माय से पाइ उठा के लऽ अबैए जहिया पाइ लिए लऽ जाइ छै तहिया हमरा से पूछ के नहि जाइ छै ई तो आइ हमरा भेंट तो हमरा मलकिनी तो हमरा आइ मलकिनी हमरा हाय, तऽ तू हमर मालिक जे छौ जा, पूछ- पूछ जा। के चल, हम तू हमर मालिक मलकिनी हौ, काका, बात सुनऽ। बात करऽ।

आ ये लाजे नहीं जाय छी पाँच- कर्जा लऽ के आयल छियो पाँच रुपया दस रुपया जखन जेतै तऽ एकरा हजार दू हजार रुपया जो देबे कतऽसँ देबै ना देबे ना तकी हौ देबे ना इज्जत तकी प्रतिष्ठा बचाब कते पैसा के जरूरी हम देबौ हम देबौ तोरा बुझल कते चाहिए हैं ले ना लेकिन जा शांति से तू आर जा बुझल आ किंतु शांति से हमरा फाइनल हो जा रिश्ता